Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini okay mi nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela
ndza mi xeweta na ku va ndzi mi amukela eka dilolostro channel laha ka nkandziyiso lowu ndzi ta ndzi ya khumba swilo swo hlayanyana leswi nga ku humeleleni kwala ka gaza ku na nkandziyiso lowu hi nga wu vona wa the animal va karhi va teka movha wa xiyimo lexi a ku tiveka swinene xa ka dzingindzingi Doctor Sithole laha ku vuriwaka leswaku ri Doctor Sithole va kolota muhaxi wa ka Munghana Lonene F_M makombandlela ku nga n'wana n'wa Jim mali ya ku ringana sixty five thousand se swi ti komba n'wana n'wa Jim a rhume khampani ya vurindzi ya The Animal leswaku ri va ya va ya teka xin'wana na xin'wanyana. ku endlela leswaku ri doctor Sithole a ta kota ku vuyisa mali handle ka swona movha se va yi tekini va nga ha no yi xavisa se loko hi ta va hi voni nkandziyiso lowu ya wu karhi wu hangalaka ka swiyenge swa mabulo swi hi tsundzuxa leswaku ri ta tsundzuka leswaku ri ku ve na nkandziyiso wa gwavula na yena u tshama a ya teka mabokisi ya vafi ka yin'wanyana ya ti-funeral undertaker a kombisa leswaku wa kolotiwa se swi tikomba ingaku masiku lamawani loko munhu a kolotiwa u fanekele a ya teka nhundzu kumbexana xa n'wanchumu ku kondza munhu luya a n'wi hakela mali ya yena hi kona kumbexana nhundzu leyi a nga ta kota ku va a yi tlherisa handle ka swona nhundzu leyiwani a nga kota ku va a yi xavisa leswaku a ta tlhela a kuma mali ya yena se nkandziyiso lowuwani wu kumeke nkarhi wo hangalaka ka swiyenge swa mabulo hi ku hambanahambana ka swona kasi ku hundza kwalano ku ve na nkandziyiso wa xiyimbeleri Papa Penny. Handle ka lowuya wa ku rheyipiwa, ku vi na nkandziyiso wun'wanyana laha a va ri eka Xangani Gang nakona hi nga fika hi vona xiyimbeleri Papa Penny va karhi va vutisiwa swivutiso. Eka swin'wana swa swivutiso Papa Penny va kumeke va boxa leswaku hi nkarhi lowuya wa khale a va ha phikizana na swiyimbeleri swa ku fana na Peter Tinette. va kombise leswaku ri Peter Tinet a va xaveli vanhu leswaku ri va ta va dlaya se marito lamawani ma hlundzukisa ndyangu wa ka Tinet hi vona un'wanyana wa vana va mufi Tinet a kombisa leswaku ri papa Penny leswi va nga swi endla a swi tshamisekanga hi mhaka ya ku va le ku vulavuleni hi mufi hi mhaka ya ku a nge he koti ku va a ti vulavulela hi mhaka ya ku se u lovile Kasi yin'wanyana ya tinqambi kwala ka Gaza, Benny Mayengani the President. A ni tivi leswaku Benny Mayengani the President na Papa Penny i yini lexi va xi lwelaku. Loko u ta huma album ya December Revolution laha Benny Mayengani the President va kombisa leswaku loko wo ni tlula ni nga ti sunga hi ngoti. I risimu lera ra Nomzamo liya yo sungula. Benny Mayengani the President va vule leswaku ri Tina Tye va n'wi dlele swi sala swi va tsandza se kahle kahle swi tikomba nga ku Benny Mayengani the president va le ku lwisaneni swinene na Papa Penny ni tsundzuka na hi nkarhi lowu risimu ra Peter Tinet leriya ra ku lomu ka valungu ri nga tlhela ri kumeka ka ha ri ba bembele ka swiyenge swa mabulo hikuva ri tlhele ri chayiwa nakambe ri vuya hi xitayele xin'wanyana Papa Penny ri va humesa risimu ra ku Sesi ka Rhosi, leri risimu ra kona a ri fana na leri nga qambhiwa hi Peter Tinnett. Vapheni va kombise leswaku risimu leri a hi risimu ra munhu, i risimu leri a ri yimbeleriwa khale se na Peter Tinnett a hi ra yena kumbexana a ku nga ri ra yena. Benny Mayengani the President endzhaku ka sweswo va kombise leswaku ri Peter Tinnett u va tluli a hanya na sweswi. a nga hundza emisaveni wa ha va tlula swi te tano se mi ta swi vona leswaku marito lamawani a ma kongomisiwa ka xiyimbeleri papa pheni sweswi ku nga va na nkandziyiso lowu nga ba bembele wa mbhurisano exikarhi ka papa pheni na vaxangani gang laha papa pheni va nga vula leswaku ri um peter tinet a va rhumeli vanhu hi voni xiyimbeleri beni mahingani the president va tlhele va posta nakambe ka xiyenge xa mabulu xa facebook laha va nga fika va vekela xithombe xa vona na vana va mufi Tinette va kombisa leswaku lava ni nga na vona la i vana va mufi Peter Tinette i va kombisa leswaku a hi rivalanga leswaku Peter Tinette u lo duvuriwa va n'wi dlele va mu satha se mi ta swi vona kahle kahle leswaku Benny Mayengani the president va le ku lwisaneni na xiyimbeleri Papa Penny ha swi tiva leswaku Benny Mayengani the president munhu loyi va landzelelaka minkondzo ya yena i mufi Peter Tinette. Hambiloko va karhi va nyanyula ntshungu va na ku yimbelela tinsimu ta Peter Tinette va karhi va kombisa leswaku ni yisa emahlweni laha Peter Tinette a nga gimeta kona laha leswi va nga n'wi dlaya a nga swi hetisisanga mina ni le ku swi yiseni emahlweni ni ta swi hetisisa se mi ta swi vona leswaku kahlekahle leyi i nyimpi leyi nga kona exikarhi ka Papa Penny na Benny Mayengani the president. leyi hi nga tivi leswaku ri kahlekahle i nyimpi ya yini. Se loko ni langutile ni vona nga ku Benny Mayengani the president lembe leri swa boha leswaku ri va yi humesa nghoma ya beef tanihiloko va tshembisile leswaku ku ta va na nghoma ya beef ya ku tlanga timinete to tala tanihi ntolovelo loko va ze va tlanga nghoma ya muxaka lowuyani va va karhi va tseketsela swinene se ni vona nga ku eka nghoma leyi nga ta huma ya beef. Papa Penny va ta kumeka va khumbeka ka nghoma leyiwani. Kasi na Dokodela Joe Shirimani na vona va ta kumeka va karhi va khumbeka eka nghoma leyiwani, swi karhi swi sukela eka nkandziyiso lowu na wona hi nga wu vona wu ri ka swiyenge swa mabulu laha Dokodela Joe Shirimani a va ri na mbhurisano eka nongonoko wa le ka Shangani Gang va kombisa leswaku ri ndzhumbha wu file. Marito lama a ma tsakisanga xiyimbeleri Benny Mayengani The President, hi vona va tlhela na loko va karhi va nyanyula ntshungu va kombisa leswaku ri Hi lava ku ya n'wi thwasisa ra vumbirhi, va karhi va vula e Dokodela Joe Shirimani. Va tlhela va vula leswaku ri vona va dyile hikuva va tlula ra mufi, ku tlhela va ya tirha nakambe na xiyimbeleri Dokodela Joe Shirimani. Se mi ta swi vona leswaku ri beef laha swa boha leswaku ri yi vupfa, swa boha leswaku Benny Mayengani the president va ya tseleka beef leyi nga ta va yi karhi yi kongome eka Dokodela Joe Shirimani. xikan'we na papa Penny lavan'wanyana na vona vo to kumeka va nghenelela mara ni vona ingaku sweswiwani lava mbirhi hi vona lava ni nga vulaka leswaku ri Benny Mayengani the president va veke tihlo ngopfu eka vona leswi leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolo Stroy YouTube channel mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina ya xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo la ka Dilolo Stroy YouTube channel hi le xigodini.